Laban aku tu nirhun Tiris nampung Pantis, nampung Adat, nampung Pekat. Adat, orang kelia, orang menya, orang tuai ke udah parai. Orang ke mati ke udah resi. Nama perengka udah sedia, nama asi udah nganti, nama pulut udah dipanchut. Enda tau enda ditepau biau enggau manuk. Nyangka utai tu bisi bari, bisi banchi, bisi runggang, bisi timpang. Salah awak, salah tabak, salah atur, salah pujur. Nya alai manuk tu meh kena penepas banas nepau biau. Ngambi ke utai tu tau belalu mayuh tau belaluh. Ngambi ke utai tu bau searai, bau bungai, bau gerabak, bau minyak. Siung mantu, siung lulu, siung petara, siung rembia. Keri bukit, keri langit, keri tuchung, keri gunung, keri awan, keri bulan, kekangau, kesau, lah padah tutuh lagi. Hoooooi. Orang mau tanah tetap berentak, kayu nyau begusak, ai tetap beriak, langit tetap bekanyak. Tapau senada nebah nyawa sapa randau nebah kita. Aku. Sida ke ari tanah puda ke nyengkah nengka punggung, sida ke ari li nyuka mudik sebuah mangkung, sida ke ulu nyuka undur sebuah bandung, sida ke langit nyuka nyenguk nyuka duku. Tang apin. Bela malik, bela nilik, bela meda, bela nengau. Ooh hui. Uji negoi raga kita ke nembiak nyidan nyidu ke ninga sada dan muang sana ke kela kela nyambih dunya menua kitai ke ninga telah Ujang Bungah munyi kenatah tisi pendai ku ke ninga tiu Ujang Buyu munyi kemalu tisi pinggai ngai ke ninga tinga ngai ke ninga sanak sa kangau Ujang Lembau bejulak singtau ke marau panjai nama pintu ke tak tekebu lalu silak atap ke tak ngeseap lalu tekebat.

Pekelana sulai ke tu lengah langgai nama ke sulai nengah langgai peda kaki tiri tegi remba tikai ngeli nyanyi ngetuk badi rantung bilai. Lengan kanan nyan genteran sengkuh kansai jeri kiba nyarap ke suak manuk tawai. Belakang kilang kilang tingang tudang bajung kerebai. Aku tu nang nyeri sengkis enggau ngumbai enda sadang ngengau kurang nengau sumba ubai ke enjai indai imbuk pidi. Pekelana busung lengah gunung nama ke busung lengah gunung peda kaki tiri tegi rembai tikai tudung luang nyi ngelit nyanyi ngetuk badi rentung beliung. Tunjuk ransut bentuk tinchin seluang lengan kanan nyan genteran sangkuh agung. Jari kibau nyara kesuap manuk tuntung. Aku belakang kilang-kilang tingang tudang baju burung. Aku nang besais lambang batang rekung enda sadang ngangau ke orang jenung baka kebung jenung jenung baka kebung burung lelaki. Hoooooi. Hoooooi. Hoooohoo.

Nya baru pengangau kurang. Sida tau serang tau nandang tau mulau tau ngayau. Sida ikum sida merum sida minggat sida rentap. Sida awin sida menggin. Nya orang tangau ka aku. Nyalai kita tu pinta ku ngabang pinta ku nandang nyadi kita ka ke datai tu agi. Anang tubuh murus terubah alus, mai batu terubah nemu, mai ubat terubah ingat, mai pengaruh ngemba tubuh. Batu unak, batu matak, batu pengayat, batu pipit bai kita nurun rabak. Uji enta cham kita baka lang nurun mandi enta selibat kita bah baya baka baya nerek ke ginti. Enda sempat amat datai sangkai ba bilik penanya kami ditu. Datai ditu ulu duduk kita bela nyerinuk makang piring makang nading. Bah nama kebuah ke enggau kami tu dah. Bisi kebuah kami enggau ke kita tu. Laban kami tu deka ngintu tun ke baru lalu ngeleka tun ke lama. Ngalai kami tu. Minta tulung minta sukung kita tutai. Kati ngena pengawa kami tu. Oh ngena meh pengawa kita tu pia ku sida. Agi pesu kita orang Kulu agi padah orang Sepuah agi kumbai orang Seberai ti kenya madah meh kitai. Oh ha. Oh nama tak kuang-kuang geli-geli nyin tun talun rundang kaki peda rumah kaya ke tingkah yan rumah teluk mati. Nama langit ke perintit enggal engka ninggal enti. Nama ai ke bereni mesen buli. Ka Kemansut, Utara Laut, Datai Rejulut, Tanjung Mani, Kulangau, Utara Lem, Utara Melanau, Datai Repulau, Tumpuk Keladi, Ngabang Raun, Petara Jipun, Mesau Menua, Musin Negeri. Ngabang Kaya, Petara Cina, Sama Sereta, Petunda Udi, Ngabang Ngayan, Petara Tuan, Mai Gam, Gumbar Segi. Aku Narit, Petara Bukit, Ngepit Samit, Kajang Wi, Kumsan, Petara Kayan, Mai Gam, Gumbar Segi, Kumesan, Petara Iban, Mai Meriam, Bedia Besi. Tang ka dulu aki kitai apai migu nengkah nuku pisau laki engkat aki kitai ke beli nama apai bujang sehari hari nyalai nuan inang nabang durung megi mai ubat tangkap genap cukup ngasi tunjuk jari tiga nembai ngeli baya ngigi baya ngelik laki nyain tajam nebaka lang lain nari ngelanta nebaka sela bela besiri ni sempat amat kitai bebilik penanya kami ditu kata ditu nama lalu duduk lalu nyeringok mangkang piring mangkang. Nama ke buat ka enggau kami tu dah tubah dua tu. Bisi ke buah. Laban kami tu tadi nya meh. Kami tu ka ngintu tuan pembaru lalu neka tuan pelama nyalai kami tu minta tulung kita, minta sukung kita. Kati ngena penua kami tu? Ngena mih penua tu, tu mih ngasuh dindung kita tambung semua orang tu nemu mega magang. Hooha. Nama ke agi kong-kong, kla-kla, menyintun talur enggau pelaga ke sangkut mulut labung serka. Aku miau sanjau ijau manok banda ba mua kitab rumok dudok semuka. Ngalai ah, diatu aku miau pamping piung perengka ke sedia nadai ketimpang ke dapka meri ke dalam lubang laie ngamba rening Rabet Reja Baya. Kena kemadah kita lubang tanah ngabang semugah Raja Petara. Kena kemadah kita tuchong bukit ngameri dia temu sana kena kemadah kita puchok kayu ngabang jugu menoa banda. Kena kemadah kita langit mit ngabang nemegit menang menjaya. Kena ngangau kita panggau libau. Ngabang enda keliang seduai laja, tanggan ninang seduai seduai kumang seduai ina. Ngalai kita ninang ngabang buran kaya, mai ubat sangkap genap seribu guna tering uting runcat jurang ngelik nyanyi babi menua, nanduk ke runtuk rusak rusak mila mala sedia luak naga. Batu sedak batu panga saka jalai raya baku sedan bulan pernama baik kita buran bagan. Ngalai kita tetering tachang kita baka baka la menua bandar enta kita baka selau la sawa. Amat amat datai babila nayak ke meri tau. Datai ditu kita tadi lalu makang piring maka ading kita ditu. Bah nama kita ngangau kami tu tadi lah. Bisi kebuah kami ngau kita. Laban kami tu tadi minta tulung kita kami tu udah neka tuan kelama. Ngalai kami tu tadi ari nya kami minta intu minta paru minta jaga minta kemata minta imbing minta iring kita tu tadi. Ngau utai tu ngau taun baru tu kita datai tu. Kati ngena penua kami tu ngena meh penua kita tu. Ngasuh kita tu ila nyadi ke bendar nyadi raja nyadi cigu nyadi pengulu semua orang mesu kita mega mega. Ooh ha. Nama tak gi kla kla kong kong kai semput mulut ujung dabung aku mia kelenjau ijau menu sabung ba mua ke semuka duduk tugung diatu aku mia pamping ping tepung ke ranggung gula lalang kena pambi kita dalam lubang ngaik ngambar ni raja satung atung. Kena ku madah ke lubang tanah Abang Semugah Raja Gunggong. Kena ku madah ke tak tuchong bukit ngemang nyerejet jalur mawong. Kena ku madah ke tak puchok kayu ngabang nyugu lau mupong kena ku madah ke tak langit mit ngabang nemegit manang juyung. Kena ku madah ke tak panggau ribau. Ngabang no keling seduai apai mabong tangkan kumang seduai lulong. Nyalai ngenang ngabang temurun nambong mai ubat terengkap kena ujung tugung. Sering ucing tunchek juring ngelit nyanyi ke abi kampong. Malas ku iya luat naga panggung berawa. Baik kita. Batu panga saka jalai jung bias beras padi sapu. Nyin tachang kita baka lang alai mupung menta kita baka sela ular ketung. Enda tempat amat kita datai sangkai bilik ke nayak ke meri tu. Datai ditu udah lalu sama bela kami duduk nyerinuk mangkang piring mangkang meri. Kati ngena penua kami tu udah ngangau kita? Ngena pun enggau kita tu. Tu mengasuhka kita ila tau kembai tau singkai. Ayu guru meri. Nyai tak lama aku peda kita kinda-kinda kapa-kapa ngehap mua kita ke semuka berumah udah semuka. Magai sanjau ijau manok jagau manok belanda. Nya alai diat tu tadi. Aku dulu meri tabi serta basa ngagai kita ke tuai lukai nguan banan nyi. Nya alai kita ke tuai lukai nya natau enda tebiau enggau sanjau ijau manok belanda. Laban kita tu endang tulong tegur remung sana. Tuak nanda utai sinu singka. Kati ku enda bansa nya laban kita ke udah tanah perintah dato raja ngiring bala macam ka. Tang diatu enda bansa nya agi laban tanah kita udah berubah bisi jalai raya, bukit kita udah berampit nyadi kerapa ai dato mulu dato milik aku nya sapa. Kita tu meh nan di tanah perintah dato dato raja ngiring bala tukang ngatur bala. Ngai ke sida kunyah gaja dadah minta ganja ke ngasuh kulit kenaya ayan tulah. Ngalai ta pen ta lama aku peda kita kinda kinda tegi tegi megai selanjau ijau manuk bungka lelaki. Ngalai aku datu miau kita kindu kita ketuai kita kemit tau kami ke lelaki. Kita ke dara ti degah ninga sampi ke tu te ngarap ke kita gaga pulai tu lagi nyadi enggau orang megai gaji. Kita ke bujang pia mega arap ke kita bilang jadi enggau. ngena ke nyadi idup bisi. Kita ke sekula pia mega arap ke kita belajar kita lansik meti ati. Ngarap ke kita tu bulih diploma bisi degree. Pia mega kita ke tuai ti ninga sampi tu tadi. Enti bumai ti enda enda berasai bumai bulih padi enti ngasu ke enda enda berasai ngasu bulih labi enti nyelam ke enda enda berasai nyelam bulih labi. ti kereja atau pun besai kereja ba tu pulai. Kita ke kereja perintah pia mega ngarap ka kita kereja manah-manah ngansak orang ke nembiak pengiring orang peduli ngambi tiap bulan tiap taun kita nambah niki gaji ngambi ka kita negari nerima bintang lambang penyala nyangka selara kitai kelemai tu lagi ke pulai ke rumah kitai tu lagi alai kitai ke tunu ke serumpu serumbu lumpu api.

Sida Datuk Jabu, William Bawan Taib Mamut nyadi menteri. Semua kitai Batang Sarawak gaga nyambut leka buah merdeka. Nyalai ambung buah ambung kudu buluh bagalah buluh ayu. Tuah kitai sama bela nambah lalu antu meri kitai pengayo. Sama gayu guru gerai nyamai deh tu nguan menua. Sa, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Ngaga terima kasih.